Mema wo akwaaba a ɔdɔfoɔ de wo ba Time With Church of Christ so. Ɛno nso mesrɛ Onyankopɔn nhyira de ma wo wɔ baabi a wowɔ a wohwɛ me anaasɛ wotie me biara. Awurade nhyira wo kɛse kɛse sɛ abere biara no wotumi gye ɛberɛ na wo ne me pɛnsɛmpɛnsɛ Awurade asɛm mu. Ɛno nso ma menhyɛ wo nkuran. Sɛ ma wo Bible mbɛn wo, na fa wo notebook ne wo pɛn nso fa ka ho. Sɛdeɛ daa yɛyɛ no no, berɛ a yɛahyɛ adesua no ase no, sɛ wote Bible ngyinasoɔ bi de firi me nkyɛn a, wobɛtumi atwerɛ de ato hɔ. Anaasɛ me kasa mu no, sɛ wopɛ sɛ wo meki notes bi nso a, wobɛtumi ameki notes no de ato hɔ. Na wo free time mu no, na wankasa nso, wo de uh, wa cross check anaasɛ wa cross examine deɛ meka ɛne uh, bible nnyinaso ahodoɔ a mede ma no na wode ahwɛ sɛ saa ɛna ɛsitie anaa uh, sɛ adɔfoɔ ɛbɛka yi a yɛadesua a na yɛsua a na ɛyɛ hwan ne okristoni anaasɛ who is a christian no no last week ɛna yɛpɔ so no kakra Na mekyerɛɛ mu sɛ deɛ nti a yɛpɔsoo no kakra no yɛ ɛho hia a ɛbɛhiaeɛ sɛ nsɛm bi a na nansa yi ɛrekɔ so wɔ mframa mu na ɛkwan baako anaasɛ mmienu soɔ no mesusu sɛ Awurade nso de ato maako mapono so sɛ ɛsɛ sɛ metumi ɛka ɛho asɛm kakra. Na obi biara a wotie yɛ dwumadie yi wɔ television no soɔ no, ne titiriw ne obiara a ne kɔn dɔ nyamesom na nkwagyeɛ enti na ɔde kɔ asɔre no, watumi asua biribi de afiri mu. Last week no, berɛ a mebɛfiri ha no, memaa yɛyii video bi de kyerɛɛ wo kakra. na yɛbɔɔ saa video no a na ɛfa ɔpanin bi a ɔwɔ ɔman ghana mu a yɛfrɛ no owura stephen adomkyei dua na abere a last week me ne wo ɛbɛhyɛ saa dwumadie no aseɛ no medi nkan ɛka biribi ɛde twe w'adwene ɛde gyinaa so sɛ yɛnhwɛ na sabe ankɔyɛ te sɛ me discusse the personality of ɔpanin no daabi aha yi a mewɔ no mede onyankopɔn asɛm na mede yɛ adwuma i speak where the bible speaks first peter chapter 4 verse 11 nyamesɛm ɛse sɛ obi ka asɛm a ane nka ne sɛ onyankopɔn asɛm na obi ɛsom nso a Ma ne nsom sɛ efiri ahoɔden a Onyankopɔn de ma mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ade nyina ara muo no yɛbɛnam Awurade Yesu Kristo so na yɛde aseda ne ayɛyie de ama Onyankopɔn abere nyina ara. Enti no obi biara a ɔprɔfɛse Christianity, mekyerɛ sɛ obiara a ɔka, sɛ ɔrepraktese Kristosom no, yɛde Nyankopɔn Asɛm a ɛyɛ Twerɛ Kronkron no na yɛde ka saa nsɛm no. Enti sɛ obi rekyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ bi a sɛ wode toto Onyankopɔn Asɛm ho a ɛne nyamesɛm nkɔ a, every genuine uh, preacher biara no, ɛyɛ adeɛ a ɛho hia sɛ wotumi ka ɛho asɛm bi. Ɛsiane sɛ ɛbɛtumi, there is the possibility sɛ asɛm no ɛnenam mframa mu no, nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a genuinely they are seeking after God for their own salvation, ɔhwehwɛ Nyankopɔn ɛsiane nkwagyeɛ nti. Nanso no sɛ Nkurɔfo a wɔte saa no, yɛantumi antwe wɔn adwene amfa angyina kwan papa no so a ebia na mframa no bi, mframa bɔne bi atumi abɔ na afa wɔn mu bi. Enti sɛ wokae a, last week no, maame usuu aduro bi a na meka sɛ ɔman Ghana mu nkurɔfoɔ bi hyɛɛ da sɛ na wɔpɛ sɛ wɔn conduct a research as to how a ɛyɛ a yɛ radio presenters ne adeadeɛ nneɛma a wɔbɔ ho dawuro sɛ na yɛasɔ ahwɛ yɛasɔ ahwɛ ɛyɛ no ebi hyɛɛ da ɛkɔ tɛstee journalist no ebi a wɔn hu sɛ sa ɛnyɛ saa journalist no ankasa no ɛnhwehwɛ mu ɛnhwɛ nti wɔanyɛ careful a adeɛ a ɛnyɛ ade papa. na yɛde aba abɛgu dwa so na yɛretɔn de ama nnipa. Na adeɛ biara a ɛyɛ fake anaasɛ ɛnyɛ papa no, sɛ nnipa hyɛ aseɛ sɛ ɔreka no te sɛ deɛ ɛyɛ papa ɛyɛ papa a, it has the tendency, deɛ mekyɛn sɛ ɛbɛtumi abrainwɔhye nkurɔfoɔ bi adwene ma wɔn akɔdwene sɛ adeɛ no ɛyɛ papa. w'awiase nso a ɛnyɛ papa. Enti ma me nsan nka no biom sɛ, wɔ video yi mu no, asɛm biara a mɛka de afa deɛ wobɛhunu anaasɛ deɛ wobɛte ho no, it is not about the person of Mister Stephen Adum Kyedua. However, The Teachings a ɔde nam abɔnten, nkyerɛkyerɛ a ɔrekyerɛkyerɛ no, ɛna me deɛ menim sɛ meyɛ ɔsɛmpakani no, ɛyɛ one of my responsibilities sɛ mɛtwe akra bebree adwene de aba so. Sɛ meka saa asɛm yi na sɛ mewie a, Me deɛ mayɛ me Nyame fam adeɛ at least no my conscience has been cleared nti no deɛ ɔno nso uh, n'ani abere sɛ ɔhwehwɛ nyamesom papa akyire akwan no na wɔatumi adi akyire so the book of Romans chapter 3 verse 3 and verse 4 no sɛ wo paraphrase nsɛm a ɛwɔ hɔ no a Romanfoɔ nwoma no etire a ɛyɛ mmiɛnsa ne nyimu a ɛyɛ mmiɛnsa ne ɛnan no. Ɔse, But what if some do not believe? Will their unbelief make the word of God without effect? Na verse 4 no sɛ, Certainly not. Let all men be liars, and God Ne tru. Ɔse sɛ ebinom anngye anni ɛ, wɔn gye a wɔnngye nni no, na ɛbɛma Onyankopɔn asɛm no ayɛ hunu anaa? Na deɛ nyiyimu nnan no reka ne sɛ, Daabi da! Ma nnipa nyinaa nyɛ atorofoɔ na Onyankopɔn nyɛ ɔnokwafoɔ. Enti sɛ yɛka Onyankopɔn no nokorɛ tɔɔtee no de kyerɛ wo, na sɛ sɛbe wo sum twene baabi a, yadeɛ biribi ani wɔ ebɛtumi ayɛ woɔ, na mmom no ma clear me conscience, ma yɛ deɛ ɛwɔ sɛ me yɛ wɔ Onyankopɔn animu na me gya de ama woɔ. Deɛ ɔpɛɛni no pɛ sɛ yɛte aseɛ ɛno ne sɛ, ɛyɛ a na nkorɔfoɔ taa bisa no, sɛ ɛɛ bible sɛ adam ne eve wɔn woo cain ne abel na sɛ saa na esi ti adi a ɛneɛ na nnipa anaasɛ awoɔ ntoatoasoɔ no efiri hemfa na ɛbaeɛ na mma werɛ mfi sɛ na wɔadi nkan aka biribi sɛ deɛ maa Kain kuu ne nua Abel no, na ɛyɛ ɔbɛ nti. Mɛka ɛno no ho asɛm. Na mehyɛ aseɛ de afiri baabi a ɔde firii no, awoɔ ntoatoasoɔ sɛdeɛ ɛsi teɛ. This is one of the questions a nnipa bebree nso genuinely no yɛbisa. Na yɛn mu bebree wɔ hɔ a na yɛnnyini na yɛnhyɛ da nte Onyankopɔn Asɛm ase no, na ɛyɛ nsɛm bi a ɛkyere yɛn adwene bebree. Nnipa tu mmarima mmienu, Kain ne Abel, na nyamesɛm sɛ yɛdi nkan woo wɔn. Enti sɛ saa na ɛsi teɛ deɛ a, how did we come about with so many people a yɛa, yɛa, kyerɛ sɛ yɛadɔɔso? wɔ asase yi soɔ no. Sɛ wopɛ sɛ wote saa asɛm wei ase a, wahu, Onyankopɔn asɛm no, it is very clear. Na deɛ ɛyɛ the most important ɛno ne sɛ, onipa bɛnya ɛberɛ na yɛde asua Twerɛ Kronkron no. Enti na Second Timothy chapter 2 verse 15 ɛka ɛde kyerɛ yɛn no, Be diligent to present yourself before God Approved, Sua anaasɛ bata a akenkan no na woatumi akyekyɛ emu yie. Wohwɛ The Book of Genesis chapter one a, hwɛ verse number twenty eight. Genesis one verse twenty eight. Sɛ wohwɛ verse twenty seven no a, deɛ ɛka de kyerɛ yɛn ne sɛ Onyankopɔn bɔɔ Adam ne Eve. He created

Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Verse 28 of Genesis chapter 1 kyerɛ yɛn sɛ Onyankopɔn adwuma a ɔde hyɛɛ Adam ne Eve nsa no ne sɛ, Monwo, na mo ase nnɔre, monwo bebree, as many as you can, na momma mo ase nnɔre, monhyɛ asase no ani so no nyinaa mma, fill the earth with nnipa. So, Adam ne Eve, Onyankopɔn de adwuma de maa wɔn. Na Bible no kyerɛ yɛn sɛ,

Sɛ Kain na ɔyɛ ntafoɔ ɛna Abel ɛyɛ ntafoɔ no, saa asɛm wei ɛyi ɛno mpo ano dada. Enti deɛ ɔpanin no ɛkaeɛ sɛ Kain yɛwoo no no na ɔyɛ ntafoɔ na Abel nso yɛwoo no na ɔyɛ ntaa no, ɛnyɛ nokorɛ. Sɛ nyamesom papa paa na wohwehwɛ sɛ woredi akyire deɛ a, saa asɛm wei no, ɛyɛ abɔsrɛmusɛm nka. Ɔno ara na sɛbe wabɔ ne srɛ mu na ɔreka saa asɛm no, a ɛnyɛ Onyankopɔn asɛm. Deɛ mekyɛn sɛ, ɛngyina Onyankopɔn asɛm so. Genesis chapter four verse one and verse two no se, Kain yɛwoo no no, he was alone. Verse two no sɛ, Abel yɛwoo no no, he was alone. Na ɔpanin no pɛ sɛ yɛte aseɛ sɛ Cain yɛwoo no no na ɔyɛ twin ma ne nua baa no yɛfrɛ no Luluwa na ɔno ara kyerɛɛ Luluwa no ase sɛ beautiful than the mother wei ɛnyɛ nyamesɛm o ɛne bible no ɛnni hwee yɛ na ɔtɔ kɔɔ so kaeɛ sɛ Abel nso Na ɔyɛ twin a na n'ataa no yɛ ɔbaa a yɛfrɛ no Akla. Akla, throughout the scriptures you find no record of such. Sɛ Bible na Bible no a ɛyɛ Akristofoɔ nyinaa yɛ constitution, nwoma kronkron a yɛhwɛ mu na yɛde sua Onyankopɔn asɛm no, ɛmu na wogyina, na wode atoto deɛ papa no anaasɛ ɔpanin no reka deɛ a, ɔdɔfo a wotie me, sabe ɛyɛ nkontomposɛm. Ɛnyɛ Onyankopɔn asɛm. Na asɛm a meka yi no, tie na tie no yiye o. When you talk about Christianity a, we have a constitution that governs it. Yɛwɔ ɛ ɛ nwoma kronkron wɔ hɔ. a Onyankopɔn gye to mu na ɔde ama adasa sɛ yɛnhwɛ so na yɛmfa mmɔ yɛn bra. Enti, Kain ne Abel na wɔnyɛ ntafoɔ, sɛdeɛ na ɔpanin no reka no, ɔdɔfoɔ a woretie me. Afei no, awoɔ ntoatoasoɔ no, na. Ɔ meki up story sɛ na Onyankopɔn ayɛ sɛ ɛwɔ sɛ Cain na ɔware Abel nuabaa no na Abel aware Cain nuabaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi awowo ne saa nnoɔma no. Ɔdɔfoɔ, saa adeɛ wei no nni Twerɛ Kronkron ngyinasoɔ. Na yɛwɔ nnipa bebree wɔ hɔ a they presumed sɛ saa na. Ebetumi asi. Adɛn ntia? Ɛyɛ a na wɔpɛ sɛ wɔn avoid the possibility of incest. I-N-C-E-S-T, incest. Sɛ ebi a eh, obi ne ɔno ara ne ne ne eh, ne mogya anaasɛ ɔno ara ne relative bi sɛbe ɔmbɛware anaasɛ ɔmbɛhyia mu no, nkorɔfoɔ bebree try sɛ they will run away from it. Adɛn ntia? Ɛfiri sɛ baabi wɔ Twerɛ Kronkron no mu no, Nyankopɔn Asɛm bra saa adeɛ no sɛ wontumi nyɛ. Ɛna wiase yi mu a yɛwɔ nnɛ da yi, especially this 21st century no koraa no, mmara akwan soɔ no, wontumi nyɛ saa adeɛ no. Ma memfa Onyankopɔn asɛm yi ara so na memfa mmoa wo kakra, ebia ɛbɛboa wo. Woahu sɛ, sɛ wohwɛ The Book of Hebrews chapter one and chapter two a, ɛkasa de kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn wɔ ɛberɛ ahodoɔ ne ɛsu ahodoɔ. a ɔnam so a ɔne nnipa san firi abɔdeɛ mfitiaseɛ. Nti no wɔ Bible adesua mu no, sɛ woresua paa deɛ a, yɛwɔ nkyekyɛmu bi wɔ mu a yɛfrɛ first one no The Patriarchal Dispensation a ɛkyerɛ sɛ agyanom apɛn so. You have the Mosaical Dispensation a ɛyɛ Moses apɛn so ɔsom anaasɛ the Jewish dispensation, ansa na woabɛnya the Christian dispensation. Ɔdɔfoɔ, you can make this note down, ɛsiane sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa wo pa ara. Now, ɛfiri abɔdeɛ mfitiaseɛ a the the time of the patriarchs no ɛhyɛɛ aseɛ no, there was the command to Adam to reproduce, ɔnwo, na ɔnhyɛ asase no so ma. Na wokɔ in the book of Genesis no ara mu a, nkurɔfoɔ bebree waree wɔn ankasa wɔn, ebi wɔ hɔ a wɔn sisters, ebi wɔ hɔ a wɔn aunties, they married them. Under the patriarchal dispensation no, Onyankopɔn ammra saa adeɛ no. Bebree siiɛ. E a sɛ wode ba ɛnnɛ yɛn asetena yi mu a, nka wobɛka sɛ ebia ɛyɛ incest saa na adeɛ no ɛsi teɛ nanso in the past God allowed such to happen and I believe sɛ there are so many reasons nti a Onyankopɔn ɛmaa ho kwan ɛma saa adeɛ no ɛsiiɛ nanso uh, Psalm 115 verse 3 ɔyene David sɛ yɛn Nyankopɔn ɛte ne soro hɔ a deɛ ɔpɛ ɛna ɔyɛ nti no I would not like to read the mind of God sɛ bia deɛ nti a ɔyɛɛ saa adeɛ yi ɛno no. Nanso deɛ yɛnim ɛne ne sɛ wɔ Bible ɛmu no na ɛbinom ɛware wɔn ankasa wɔn relatives. Ma me ma wo about two or three examples na memfa mbɛ conclude ɛmfa nkyerɛ wo sɛ, sɛ Adam ne mma, a ɔwoo wɔn because in the book of Genesis chapter five ɛbɛkyerɛ wo sɛ Adam ne mma no na ɛnyɛ Cain ɛne Abel nko ara ɛna wɔn woo wɔn Adam ɛba bɛwoo bebree ɛde toa aso na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ɛbɛhu sɛ ɛyɛ possible Sɛ Adam ɔno ara ne mma no they intermarry each other ɛna ɔmo woo yɛ it is highly possible for many reasons a me gyina twerɛ kronkron no so na matwe w'adwene de agyina so verse one of Genesis chapter five no ɔse this is the book of the genealogy of Adam

Kain kum ne nua Abel wieeɛ no, Adam, Bible sɛ ɔ, ɔnyiniiɛ, na ɔduu, ɔnyaa the age of hundred and thirty no, ɔsan ba bɛwoo ɔbarima a yɛfrɛ no Set. That was wɔn third born. Na ɔwoo Set wieeɛ no, verse four kyerɛ sɛ Adam san so nyaa mfeɛ bebree de kaa ho. Uh, verse four no sɛ. After he begot Set, the days of Adam were eight hundred years, and he had sons and daughters. Genesis chapter five verse four. Apart from Set no, Adam nyiniiɛ mfeɛ bebree, na ɔsan nso nyaa mma mmarima ɛna afei no mma. mmaa. He bore both sons and daughters. Ɛyɛ highly possible sɛ wɔn ankasa no na wɔtumi ware wɔn ho ma no yɛ yie a yɛntumi ngye ɛho akyinnye biara sɛ na ɛyɛ bɔne anaasɛ saa nneɛma no. Wohwɛ in the book of Genesis no ara no a. chapter twenty verse number twelve Genesis chapter twenty verse twelve Bible sɛ ɔpanin Abraham Abraham ɛwaree ɔno ankasa ne nuabaa a na ɔyɛ Sarah Abraham ɛwaree ne nuabaa Sarah ɔno ara ne nuabaa. na ɔwaree no. Onyankopɔn penee awareɛ no so. Abraham ne Sara woeɛ a Onyankopɔn nnya nni problem with it. Ɔno ara ne nuabaa na ɔne no wareeɛ wɔ Kyerɛw Kronkron yi mu. Woyi Abraham deɛ yi de firi hɔ a, Abraham ne ba ne Isaac, Isaac ne ba ne Jacob. Ɔdɔfoɔ. In the book of Genesis chapter 27, deɛ ɛwɔ yɛ ne sɛ, ɛberɛ bi Jacob ɛfaa nyansakwan so de kɔgyee ne nua Esau ne nhyira de firii ne papa Isaac nkyɛn. Na wei ɛmaa Esau adeɛ no ɛyɛɛ ne ya.

Esau de ahyɛ n'akoma mu sɛ bɛkum me nua Jacob. Na ɔmaame Rebeka tee saa asɛm no pɛ ɛna ɔmaame no frɛɛ Jacob na asɛm a ɔkaeɛ de kyerɛɛ no nie. And the wives of Esau, her older son, were told to Rebeka. So she went and called Jacob

Maame Rebecca ehu saa adeɛ wei sɛ Esau nyaeɛ a ɔbɛkum ɔno ne twin brother a ɛyɛ Jacob no na ɔtuu no fo sɛ, Mebɛdwane, fa firi efie ha. Tirimupɔ a wo nua no anya de afa wo ho nie. Enti dwane na kɔ me nua panin ɔbarima a wɔfrɛ no Laban nkyɛn kɔ. kɔkɔtetee ne nkyɛn kɔpem sɛ wo nua Esau ne bo bɛdwo no, na afei no mato nkra de ama wo sɛ, San na bra fie. Laban na ne nuabaa ne yɛ Rebeka. Na wonim sɛ ne mma mmienu, Lea na afei no Rahel na Jacob yi kɔwaree wɔn anaa? Eventually. ɔkɔwaree ɔno ankasa ne first cousins ne ne ne wɔfa aseɛ no mo ɛna ɔkɔwaree wɔn mo anaasɛ in this case koraa no yɛbɛka sɛ ne mma enti Jacob ɛkɔwaree two of them a na wɔn yɛ ɔno a ne blood relations. God allowed it to be so. Under the patriarchal dispensation no, saa adeɛ wei no, it was allowed. Onyankopɔn ɛmaa ho kwan. After all, the population of the world at that time no, na ɛnte sɛ ɛndɛ o. Ɛna sabi sabi the kind of illicit sex anaasɛ uh, sexual activities a ɛrekɔ so ɛndɛ dɛn no, na ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ saa de si teɛ. in the past no. Enti Onyankopɔn maa ho kwan, the command was there, ɔmo nwo na ɔmo ndɔre, ɔmo mma ɔmo ase ndɔre nhyɛ asase yi so nyinaa mma. Enti deɛ yɛhuiɛ wɔ Bible no mu ɛno ne sɛ, agyanom apɛn so no, na saa adeɛ wei nyɛ big deal. Asɔfoɔ bebree trae sɛ wɔbɛdwane de afiri ho a, na wɔpɛ sɛ wɔde nsɛm foforɔ bi de ba bɛhyɛ hɔ. Ebi na ato ɔpanin no. Na ɔpanin no in an effort to find his own answer no na ɔde saa adeɛ no de ba bɛhyɛɛ hɔ. Cain was not a twin. Abel was not a twin. Ɔpanin Amram, Amram yɛ eh, ɛyɛ Moses ne Aaron ne Miriam wɔn papa. If you care to know a. Even in the book of Exodus chapter six, wopɛ atwerɛtohɔ, Exodus chapter six verse twenty, Moses ne papa Amram, ɔwaree ɔno ankasa ne aunty, ɔwaree ne papa nua baa a ne yɛfrɛ no Jochebed, na ɔyɛ ne aunty na ɔwaree no. Enti, wahu, at least koraa no, mama wo three. different uh, examples wɔ mu saa berɛ nyinaa no na onyankopɔn pene so kɔsii sɛ eh, afei deɛ ɛberɛ bi bɛso yɛ onyankopɔn yii israel sɛ ɔman sɛ ɔmo nsom no ɛhɔ na nhyehyɛeɛ bi a ɛtia awareɛ a ɛtete sei no onyankopɔn de maayɛ in the book of leviticus chapter 18 ɛfiri verse 1 ɛde ɛreba no sɛ woyusu the book of leviticus chapter 18 a Sɛ Amram mu time no na saa mmere yi wɔ hɔ a, nka ontumi nware ne ante no ma ne nyɛ yie. Nka Jacob ontumi nware Leah na afei no Rahel mfa nka ho. So wahu? Under patriarchal time no, sei na esi teɛ. And under Jewish uh, dispensation no, Onyankopɔn braa saa deɛ no sɛ wɔn ntumi nyɛ no biom. Nti ɔpanin, baabi a wɔ biara no sɛ woretie mi a, tie ne yie biom sɛ, nkurɔfoɔ a wokaa sɛ wɔyɛ ntafoɔ no na ɛnte saa na afei no sɛ wopɛ any reason to justify deɛ nti a na ɛte saa no a onyankopɔn asɛm no aka no dada ɔdɔfoɔ yɛabrɛ no ɛkɔ ɛyɛ onyankopɔn ne pɛ na sɛ next week no yɛba a uh, me ne wo ɛbɛtoa nsɛm yi bi so. Na afei no, nsɛm bi wɔ hɔ a ɔpanin no aka de aka ho a nokorɛ nie. Ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ ahwɛyie papapapapapa. Twerɛ Kronkron no bɔ yɛn kɔkɔ sɛ, yɛ mma yɛnngye ahonhom nyinaa nni kɛkɛ. Yɛnsɔ ahonhom no nhwɛ sɛ ɛfiri Onyankopɔn anaa. First John chapter four verse one, Ɛna mede wo rehyia.